Tēnā koutou katoa, nau mai haramai ki Whakamiere. Welcome to Whakamiere, a podcast where we share te reo Māori translations of stories. Each week we release a new pakipoto and every month a longer form pakiwaitara. Today's pakiwaitara is Winnie the Pooh by AA Milne. Each chapter in this pukapuka is its own pakiwaitara, so today we are going to hear chapter one. Kia areare mai ō taringa e hoa mā, whakarongo mai. Winnie te Pū nā AA Milne i tuhi. Te upoko tuatahi, te tūtakina ai e tāua a Winnie te Pū me ētahi pī, te tīmata ai hoki ngā pakiwaitara. Anei a Pea Eruera, te heke nei i ngā arawhata, tuki tuki tuki ana a muri o tōna upoko, e whai ana i a Kiritopa Rōpene. Koia anake tēnā, hei ko tāna, te hekenga tika i ngā arawhata. Engari he wā hoki ōna e whakapae ana ia he hekenga kē atu. Kāpā taua, kua pōtehetehe noa mai te korenga ōna e tukia e whakaaro ai ia. kātahi ia ka whakapae kāore pea he momo kē atu. Heoti, kei konei ia ki raro iho e rite ana kia tūtakina ai koe. Ko Wini te pū. I te rongotanga tuatahitanga i tōna ingoa, i kī au, pēnā hoki i tāu e kī tonu nei, engari pēnei au he tama ia, Pēnei hoki au, hei tā Kiritopa Rōpene, nā e kore e oti i a koe te tapa i a ia, ko Wini. Kāore e pēnā. Engari, i kī mai koe, ko Wini Tē pū ia. Te kore nei koe e mōhio ki te tikanga o Tē. Ana, ae, kua mohio au, taku i tere ki atu, me te tumanako, kua mohio hoki koe, ta te mea, koia tera te katoa o nga korero ki a koe mo tena. He wa ona ka pai ki a Wini Te Pu tetahi momo kemu i tana hekenga i nga arawhata, a he wa hoki ona ka pai ki a ia te noho hu ki mua i te ahi whakarongo ai ki tetahi pakiwaitara. I te pō nei, he pakiwaitara? Tā Kiritopa Rōpene, He pakiwaitara aha, hei tāku? E oti pea i a koe te kōrerotia tētahi ki a Wini Te Pū? E oti au, tāku i mea ai. He aha te momo e pai nei ki a ia? Ngā momo mōna, tā te mea ko ia tērā momo pea. Ah, kua mārama. Nā reira pea e oti i a koe? Ka ngana, hei tāku, nā reira, i ngana. Tērā tētahi wā i onamata, i te takiwā o tērā Paraire, ka noho taratahi a Wini Te Pū me te ingoa Hānara. Ko te aha te tikanga o me te ingoa, hei tā Kiritopa Rōpene? Ko te tikanga i a ia tērā ingoa me ōna pū kōura i runga ake i te kūaha, ā, ko ia a raro. Kāre a Wini Te Pū i tino mōhio hei tā Kiritoka Rōpene. Kua mōhio au hei tā tētahi reo ngunguru, ana, ka koke tonu au hei tāku. Tērā tētahi rā i a ia e hīkoi haere ana, ka tae ia ki tētahi puaretanga i te pito o te ngahere, ā, i te pokapū o tēnei wāhi, tētahi rākau ōki nui, ā, i te tōpito o te rākau tētahi oro rangorango kaha. Ka noho a Winitepū ki raro o te rākau, ka meinga tōna upoko ki ōna ringa ka whakaaro. Tuatahi mai, hei tāna ki a ia anō, he tikanga tō tērā oro rangorango. E kore e rongo i te oro rangorango pēnā, te rangorango me te rangorango, mō te kore noa iho te take. Mehemea he ororangorango, nā tētahi te ororangorango. Ā, kotahi anake te take e mōhio nei au mō te whakaputa i tētahi ororangorango, arā, he pī nōu. Kātahi ka whakaaro ake anō ia, ka kī ai, Ā, kotahi anake te take o tō te pī āo e mōhio nei au, ko te hanga i te mīere. Ka tū a ia, ka kī mai, Ā, kotahi anake te take ka hangaia te miere! Hei kai māku. Nā reira ia i tīmata ki te piki i te rākau. Ka piki, ka piki, ka piki, ā, i a ia e piki ana, ka waiatatia tētahi pao ki a ia anō. Ka pēnei. Inā te rerekē. Tā te pea kai miere. Ho ho ho ho ho ho He aha ai taku whakaaro? Kātahi ka piki ake anō ia, ka paku piki, ka paku piki tonu, ka toko ake ai tētahi pao anō i a ia. Te rerekē hoki o te ohi anā, me he pī ngā pea. Ka mahia mai ō rātou kōhanga ā raro i te pua. Me kua pēnā rā, me he pea ngā pī e kore e mate ki te hikoi i te arapiki. Kua āhua wherū haere ia, nā reira ia i waiatatia ai tētahi pao amuamu. Kua tata tae atu ia, anā, kia tū noa atu ia ki tērā peka, Pake! Auē! tāpū i tāna wharanga ki te peka tekau putu i raro iho i a ia. Me kore au i. Tāna kōrero, i tāna tupana atu e rua tekau pūtu ki te peka e whai ake nā, kia mōhio mai, ko tāku i takunetia, ka whakamārama mai ia i tāna taka porepore haere me te tuki ki ētahi atu peka e toru tekau putu i raro iho. Ko tāku i takunetia, ko. E mea ana au, i tōna tikanga. Tāna i whāki mai i tāna tererere rahanga peka e ono anō e whai ake nā. Ko te kiko ki au nei, tāna i whakatau ai i tāna mihi atu ki te peka whakamutunga me ngā hurihanga e toru ōna, me tana rerenga tau ki tētahi puhi kōhi. Koia tērā te utu o te aroha. ki te miere. Aue! Ka ngōki mai ia i te puhi kōhi. Ka tahia ngā kuiki i tōna ihu, ka hou atu anō ki ōna whakaaro. Ā, ko Kiritopa Rōpene te tuatahi o ōna whakaaro. Ko au tēnā, te kī mai a Kiritopa Rōpene i tētahi reo marutuna, te tino kore hoki nei e whakapono atu ana. Ko koe tēnā. Kāore a Kiritopa Rōpene i paku kōrero, engari ka rahi haere ōna karu, ka whākana mai, ā, ka pūwhero haere tōna kanohi. Nā, ka toro atu a Wini Te Pū ki tōna hoa, a Kiritopa Rōpene, te noho ai ki muri i tētahi tatau kākāriki i tētahi atu pito o te ngahere. He ata mārie Kiritopa Rōpene tāna i mihi ai. He ata mārie Wini Tēpu tāu i kī ai. Ae rānei he poihau kei a koe? He poihau? Ae. Kātahi tonu nei taku meatanga ki au anō i tāku toronga mai. He poihau rānei kei a Kiritopa Rōpene? Nāku tēnā i mea mai ki au anō, nōku e whai whakaaro ana ki ngā poihau. E whakamāharo ana hoki, Hei aha tāu hiahia ki te poihau? tāu kī ki a ia. Ka tiro taiāwhio a Wini te Pū e kite ai mēnā rānei tētahi e whakarongo mai nā. Ka panga atu tōna ringa ki tōna waha, ka āta kōhimuhimu atu, Mīhere! Engari e kore koe e whāia te mīhere ki te poihau! Kua pēnā au! hei tā Pū. Ana, i hārau i tae koe ki tētahi whakangahutanga inanahi i te whare o tō hoa punua. Me te aha anō, he poihau i te whakangahautanga. I a koe tētahi poihau kākāriki nui, ā, tērā tētahi whanaunga nō Rāpeti, he mea kikorangi nui i a ia, kua mahue mai, te nohinohi rawa ai i tae ki te whakangahutanga. Nā reira, i taria mai e koe te mea kākāriki me te mea kikorangi ki te kāinga. Ko tēhea māu? Tā Uhi atu ki a Pū. Ka panga atu tōna upoko ki ōna ringa, ka āta whakaaro ai. E pēnei ana, hei tāna, Ka whāia ana te miere ki te poihau ko te painga kē atu, ko te kore e whakamōhio atu ki ngā pī mō tō toronga atu. Nā, me he poihau kākāriki nui kē koe, ka pōhēhē pea rātou he wāhanga anake koe mō te rākau, ā, e kore pea e kite i a koe, kāti, me he poihau kikorangi kē koe, Ka pōhēhē pea rātou he wāhanga anake koe o te rangi, ā, e kore pea e kite i a koe. Nā konā te pātai, E tinga ake ana ko tēhea? Ka kitea rānei koe e rātou i raro i te poihau? tāu i ui atu. Umm, tērā pea. Tērā pea e kore rānei tā Winitepū. Mehemea he pī, kāore e tino mōhio. Ka whakaaro ake ia, ka kī mai, Ka ngana au kia pērā i tētahi kapua pango iti, ka nuka rautia rātou e tēnā. Ka whai hua te poihau kikorangi ki a koe, tāu kōrero. Nā reira, i whakatau ai. Nā, i haere tahi kōrua me te poihau ki ko Rangi, ā, i taria hoki e koe tāu pū mō te tūpono pēnei i tāu i mahi ai. Ka haere a ia Wini te pū ki tētahi wāhi tino paruparu kua mōhiotia rā e ia, ka takaporepore ai. Ka takaporepore ai kia pango katoa rā anō ia. kātahi i te whakakīnga katoatanga i te poihau kia nui rawa atu, ā, i a kōrua ko Pū e pupuri ana i te taura, Whāia nei ka tukuna te taura e koe. Ka waiwaiā te rewanga ake o Pū ki te rangi, ka taukikō ki te teitei o te puhi kaioreore, tōna rua tekau ngā putu i te taha. Hurō tāu i umere ai. Ka mutu pea te umere a Wini Te Pū ki a koe. He pēhea nei tōku āhua? Engia he pea e pupuri ana i tētahi poihau, tāu uruparenga. Kaua te kōrerotanga māharahara apu, pēnā i tētahi Kapua pango iti te rangi kikorangi? Kāore e pēnā. Āna, e kī. Anī pea kua rerekē te āhua ki runga ake nei. Ā, pēnā i aku kōrero, mehemea he pī, kāore e tino mōhio. Kāhore he hou e pūhia ai ia kia tata ake ki te rākau, nā reira ia i tau tonu ai. E oti i a ia te kite i te mīere, E oti i a ia te rongo i te miere, engari kāore e oti i a ia te toro atu ki te miere. Ka taka mai he raro pōtehetehe, ka karanga atu ia ki a koe. Ki roto o Paropene! tāna i kaha kōhimuhimu ai. Kia ora! Hei tāku, e whakapae ana ngā pī ki tētahi āhuatanga, Ko tēhea āhuatanga? E aua, engari tērā tētahi wairua e rongo nei au te tirohanga pī, aini pea e whakapae ana rātou kua whāia e koe tā rātou mīere. Aini pea ko tēnā, mehemea he pī kāore e tino mōhio, Ka paku ngū anō. Kātahi ia ka karanga atu anō ki a koe, Kiritopa Rōpene! Āe? E hamarara rānei tōu kei tō whare? Āe, kei tāku. E manako nei au, ka taria mai e koe. Ka hīkoikoi haere ai, puritia ai. Ka tiro whakarunga ki au, ka kī, E kī, e kī, te āhua nei ka ua. Hei tāku, mēnā koe e mahia tēnā, ka tokona tā tāua nukarautanga tahitanga i ngā pī. Ka kata koe ki a koe anō, he pea pōrangi. Engari kāre koe i whakaputa i tēnā kia rangona. He aroha nōu ki a ia. Nā whai anō, ka hoki koe ki te kāinga tīkina ai tō hamarara. Ei! Anā koe! te karanga atu a Wini Te Pū i tāu waihapenga ake ki te rākau. I te āwangawanga haere au, kua mōhio nei au e titiro pī mai ana ngā pī. Māku te hamarara e whakapuaki? tāu ui atu. Āe, engari taihoa ake, me tika tāua. Ko te tino pī hei nukarau mā tāua ko te pī tapairu. Kei te kitea rānei e koe atu i konā ko tēhea rā te pī tapairu? Kāo. Ka aroha hoki. Ana, ināianei, mēnā kōrua ko tō hamarara e hīkoikoi haere me tāu kī, E kī, e kī, te āhua nei ka ua! Ka whakapau kaha au mā te waiata tētahi pakupao kapua, pēnei pea i tā te kapua e waiata ai. E koke! Nā reira, i a koe e hiko e haere ana me te whai whakaaro atu ki te tūponotanga o te ua, ka waiata a Wini Te Pū i tētahi pao. Anō te pārekareka o te kapua e rewa ana i te kikorangi. He rite tonu tā ia kapua waiata māniania. Anō te pārekareka o te kapua e rewa ana i te kikorangi. Ka kūkupa pai tōna uma mēnā ia he paku kapua. Ko te titiro pī, e rangorango tonu ana ngā pī. Tērā hoki ētahi mārika nei i wehe i ngā kōhanga i rere taiāwhio i te kapua i te waiata hia o tō te pao whiti tuarua e ia, ā, he wā hoki i tau tētahi pī ki te ihu o te kapua, ka rere atu anō ai. Kiritopa, Ai, rōpene! te karanga atu a te kapua. Āe! I te whakaaro au, nā, kua hirahira taku whakataunga, kua hē te momo pī nei. Nē rā, kua tino hē nei, nā reira, pēnei au kua hē hoki te momo mīere ka mahia mai e rātou. Ko pēnā hoki koe, kua hē rātou. Āe, nā reira, ka heke iho au. Me pēhea tā uiui atu ai? Kāre anō e Wini Te Pū i whakaarohia tēnei. Mēnā ia i tukuna atu te taura, ka taka ia. Tuki! Ā, kāre ia i pai mai ki tēnā. Nā reira, i roa tāna āta whakaaro, kātahi ka mea atu, Kiritopa Rōpene, me puhi e koe te poihau ki tō pū. Kei a koe tō pū? e mea ana, hei tāu, Heoti ki te pēnā au, ka kino te poihau, hei tāu. Engari ki te kore koe e pēnā, tāpū, ka mate au ki te wete, nā whai anō ka kino kē atu ko au! I te whakatakotohia pēneitia o te whakaaro, ka mārama koe, ā, ka āta whakakeko koe ki te poihau, ka pūhia ai. Ei! Tā Pū. I tohipa ahau, tāu ui atu. Ehara i te mea i tohipa koe, hei tā Pū, engari i tohipa koe i te poihau i hē au, tāu kōrero atu, kātahi ka puhi anō, anā, ka pūhia te poihau, ā, ka āta puta mai ōna hau ka rewa iho ai a Wini te Pū ki te papa. Heoti, kua māro rawa ōna ringa nō te pupuri i te taura o te poihau rā te roanga o tēnā, koni atu i te kotahi wiki ōna ringa i tū poupou ai, kāti, i te taunga o tētahi ngaro ki tōna ihu, i mate ia ki te pupuhi. Ā, hei tāku, engari kāore i te tino mōhio, koia i rite tonu ai te tapaina ōna, ko Pū. Ko tērā te mutunga o te pakiwaitara, te uinga atu a Kiritoka Rōpene. Koia te mutunga o tēnā mea, he mea kē atu, Mō māua ko Pū, koutou ko Punua, ko Rāpeti, ko koutou katoa, kāre koe i te mahara. Kei te mahara au, ā, i te hoki ngā maharatanga, ka wareware. Tērā te rangi i ngana ki a Mau i a Pū rāua ko Punua tētahi hare whana. Kīhai i mau i a rāua, nē rā? E kāo. Tē taea e Pū, he kore nō ōna roro. I mau rānei i ahau? Āna, e wāhanga tēnā nō te pakiwaitara, ka tūngangau a Kiritoka Rōpene. Kei te mahara au, tāna kōrero, ko te mea nei, kāore a Pū i te tino mahara mai, nā reira ia e pai nei ki te kōrerotia o te pakiwaitara ki a ia. Tā te mea, he pakiwaitara tūturu, ehara i te maharatanga anake. Kei te pērā hoki au, tāku kī atu. Ka pūhoto pai a Kiritopa Rōpene ka hikina ai a Pea ki te waewae. Ka hīkoi atu ki te kūaha, te tōia nei a Pū i muri i a ia. I te kūaha ka huri ia ka kī mai, Kei te ara mai rānei koe kia mātaki i taku kauranga? Aini pea, hei tāku. Kīhai ia i mamae i te puhia ōna e au, nē rā? Tino kore nei. Ka tūngoungo ia, kātahi ka puta, ā, taka ake te raro pōtehetehe, ka rongo i a Wini te pū. Tuki! Tuki! Tuki! e piki ana i ngā rawhata ki muri i a ia.